Hīako ki te ao, Kia ahianga te ako. E hoa mā, rarau mai, rarau mai. Tēnei rā tā tātou kaupapa ka rewa, ā, me kore ake e tau tētahi māramatanga kia rite mai tātou katoa. Ā, nā reira e hoa mā, he whakamārama tēnei kiriata, i ngā mahi nui kei mua i a tātou. I tēnei o ngā kiriata, kei konei te mahi nui, nē? He aha ngā hīraurau? Ka ahu mai i tēnei papa te hī ariā. He rite me e here ana ki tēnei, engari he āwhina nui kei roto i tēnei, nē? Ka aro ki ngā wāhanga e rima e toi mai ana. Anei kei tēnei pito, ā, ko te rārangi o raro iho nei. Ā, i konei, ka āta wāwāhi i ia mahi. Ā, hoki atu, hoki atu, kia pai ai tā koutou anga whakamua, nē? Nā reira te wāhanga tuatahi, Ko ea te wāhi ki te whiriwhiri i te raru, ināinei ko tā koutou he he whiriwhiri i ētahi hīraurau, nā reira anei tētahi tū mahi mā koutou. Tuatahi, karawhiua, arā, whakatakotohia ētahi hīraurau ki ō koutou whakaaro ka whai hua e whai pānga nui ana ki tērā raru ā koutou. Te nape kotahi anake te hiraurau. Te rape tekau. Ko te mea nui, karawhiua, whakatakotohia katohia a koutou whakaaro. Ana ko te tuarua, ka timata tā koutou whakawhitiwhiti kōrero. I roto i tā koutou whakawhitiwhiti kōrero, kei te whiriwhiri he aha te take he hīraurau pai. He aha rānei te tino hua o ia whakaaro, o ia hīraurau i whakatakotohia e koutou. Nē, nā reira he wānanga kei te haere. Ā, ko te tuatoru, koinei te mea uaua pea, he āta whakawhāiti mai i ō koutou whakaaro. Whakatauhia ko tēhea, ko ēhea rānei ngā tino hīraurau hei whai mā koutou. Tēnā pea he nui rawa ngā hīraurau kāre e taea. Nā reira, koia tēnā. Ana, ko te tuarua, i roto i tēnei, he wānanga, he whakatau anō. Nā reira, tuatahi. o ngā hīraurau katoa i āta tohua, wānangahia te take i pai ai aua hīraurau, he aha te take ka whaihua, i reira ka whakawhāiti mai ki ngā tino hīraurau, nē? Hei tautoko anō i te mahi tuatahi rā. Nā reira, ko te tuarua, ka whakatau, whakatauria ko tēhea, Ko ēhea rānei ngā tino e hāngai ana ki tā koutou raru, kia pai ai te whakatutuki i tā koutou kaupapa, nē? Ā, nā, ināianei kua tīmata te rangahau haere, kua whiriwhiri i te hīraurau, Nā ināianei, he rangahau, he aha rawa te pai, te painga rānei ka puta i tēnei hīraurau. Me rangahau i te whai hua o ā koutou mahi. Uiuihia te tangata, tirohia te ipurangi, kia whānui rawa tō koutou titiro ki te raru, otirā ki ngā hīraurau kua oti i a koutou. Ā, tuarua, hoki anō ki te whakawhiti kōrero. Ngā kōrero katoa i kohia, ēnei mōhiohio, ka noho tahi ki te matapaki, ki te wānanga, kei te ara tika, me aha kē rānei koutou. Ā, ko taua tuatoru anō, me whakawhāiti mai, anō. Nā reira, ko taua mahi whakamutunga rā, he āta whakatau i te ara whakamua i runga i aua mōhiohio. Nē, kei te ara tika, ko kotiti rānei. Me hoki anō ki te whakaaro ki ngā hīraurau tuatahi i takoto, tērā pea kei rerekē he hua mā koutou. Inā nei, ka huri ki te anga whakamua, i te ara whakamua rānei, me pēhea koutou e whakatutuki ai i ngā hīraurau nei. Kia ngāwari, whakatakotohia tētahi mahere, nē, he mahere hei whakatutuki i aua mahi. E whā pea ngā wāhanga, he aha te mahi, mā wai te mahi, Ka pēhea te roa hei whakatutuki i te mahi, kia ea rānei te mahi, ā, ka aha ināianei? Pērā i ērā atu o ngā mahi, me mahi tahi, nē? Ka hoki mai, ka hui tahi anō, ka matapaki tahi, kei te ara tika, kua kotiti rānei, me hoki whakamuri, kei te pae rānei ki te haere whakamua. Ā, he mea anō hei whakaaro mā koutou, Ā, ka pēhea te kaupapa, tā koutou kaupapa, e tino eke, nē? Nā reira me āta whakaaro ki te momo pūkenga, te momo pūmanawa hei whakatutuki i ā koutou kaupapa. Tērā pea he pūkenga kei roto i te rōpū, i roto i rānei te kura, kei reira he tautoko. Whakaarohia. Tēnā pea me rapu mātanga kia pai ai tā koutou ako. Tera pe ma ratou koutou e awhina, kei waho atu tenei i te kura, tera pe kei roto i te whanau, kei roto i te hapori, kei waho ranei i to koutou ao. Te tuatoru ra, ka pehe hoki te tono awhina? I mua i te tono awhina, me whakaaro, he aha te ara tika ki te tono awhina i te tangata? kia noho whakaiti, kia noho hūmārie, te whakamihi i ngā kōrero, te āwhina o ērā. Ā, tēnā pea he mea anō ka repe i roto i ēnei, hoano, whakaarohia ngā mea katoa kei reira te āwhina mā koutou. Ā, nā reira e hoa mā, he ritime kua kapi katoa ngā whakaaro i tēnei kiriata engari, hei arataki i a koutou kia Takatū mai mō te hiako ki te ao. Tāpiri i te raru, anei te wāhi ki te hīraurau i aua raru, whakaarohia hoki ngā kōrero ka puta hei whakamārama ki te whānau i te me toru miniti anake hei whakatakoto i te raru me ngā hīraurau me tā koutou kia tutuki. Nā reira e hoa mā kia kaha, kia māia, kia manawanui, haumi e, hui e, tāiki e!